MC Omari Nash Chino jemone mbele Chine mwaneno mbele mwayoko

Anjo joma joma ngimi chogo to koro yware kode. Ah. Akora donje jawata winyo ka baba kono ya. Arengo bangala. Adonjo angla ta winyo ka mama kono ya. Swaga. Mana kaka winjo no endo mani luongo ne mani luongo ne Mm, papo kethre official video en kanyo cha youtube iringo ting'iya nene to watimo nang'o kanyo no endo en wednesday kaka pile wakelonu chenro mar celebrity gossip. Eh, celebrity gossip ka endi wawuoyo gi celebs magwa mwang'eyo jok moko madongo ma koro piny menyo jok moko ma samoro timo gimoro to pok iyudo thuolo mar wuoyo go wang' gi wang' wakelo gi live inyalo konowa e comment kanyono endo ni in ng'at migombo migombo winjo koya kuome kata en ang'o machandi ahinya midwa ni walose kata en ang'o mamori ahinya wan e celebrity gossip kaendi wakuotho wakuodho gik mabecho wakuodho gik maricho wakuodho joma ber wapako no wakuodho jok maricho wapako jok mabeyo eka kwatime be momiyo iluongowa ni the truth meter ang'ama kelo ni chenro ni endi tich adek ka tich adek iluonga ni MC Omari Nash dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Aneno ka jo ji ng'eny ka endi jok makonyo e kamera Antos Nyakwara Lewi, Japeto is back and I know they will also get chance when we are concluding at least to say hi. Meanwhile, today niko na ai hey, celeb wenyewe ng'amose chando kawuono ayude ni ndi an gima ber go kodi ni an kayudi to kagoyi an ka yudi to kayanye an ayudi to koro apenji apenji ka koro kamera nitie wan ka endi gi jago mosego dalane janamokana timombahomba iluongo ne otama wang' mogo hey! the official mc mar odongo swag team odongo swag congratulations you people are talented and continue going far you've gone far but now continue going far ngeri wan gi far to gi very far koro dongo swag and the team you people are talented and continue going very far nyakola mogi kaka isedonjono endo gima inyalo timo kapok i subscribe ne youtube channel ni endi subscribe mondo anytime ma wan live ibedo notified. This is the number one Luo channel makelo ni koro gik midwaro. Number one Luo channel en awache ka wang'o gar marach. Number one Luo channel makelo ni gik midwaro. Wan ka ende gi otamo wang' mogo. Dhiye YouTube kacha cha endo eh, iwinj thum mwago gotamo wang' mogo. Embe onoma Omera waje na thumno sama otomo wang' moko biro mera ne DJ. DJ. MC Omari Nash Chino jemo ne mbele

Jana mokana. Achopo ka eri. Eh. Eh, achopo ka masia. Ikone iwacho ni isetieko idok dala u ingamo go dala idok dala ne. Eh, ne jomo kia iluonga no tamo wang mogo sum gi kote moinga mpango wakando decoder kuki chudo. Eh. Ongani channel stay dong mana gi KBC. Mayan ya uri mapila wudu omolo the beast, omolo the lion. Omolo nyando nambo kana republic. No, legene the most. The most nyingi ni adwa ni dhigo mos babu. Mm. Mm. an kuma time interview ni wan gi total security okay weluor mm. nairobi kaka isebiro to an makora mak ah we kono jopiny ni nairobi bwana hmm? an ngina an kama imanyo we kono jopiny ni nairobi okay wana wana tie kumoro awe wacho ni wan nairobi eh wana wana tie kumoro okay koro wacha de wacho ni otamo wang' mogo e otamo wang' mogo mm -hmm. sungu iko kote moinga mm -hmm. mpango wakando dikoda Mpango wa kando en decoder. Kokichudo. Samo kichudo. Ong'ad ni journalist. Idong' mana KBC. Ma en chiegi. Ma en jaodi mapile. Aguro kana ni public. Jagoro mogi ng'ama osedonjo kanyo no endo kawuono wan gi otamo wang' mogo. Ah. Otamo wang' mogo this is one of the social media sensations ma wan godo. Magi jok mo magi jok ma uh, ma kopo ni yudo ka Facebook ndalo ariyo ko onge kapok oketo gimoro. Mm. Mano mano ng'eno osenege. Mano osenega. Nitie jomoko ma kopo nokawo two days kapok ineno post gi. Jipenjore. Ok ni jipenjore, i report. Oyie ni dhi ka polis mondo i report. Mm. Eh, nikech uh, gin jok moko ma uh, mm. manie media eh, always. Amor. Koro tamwang' mogo. Baba. Baba nyingi iluongo ne nikech ang'e ni mano to sirikal kia. Oh, nyinga mar manyo mogo. Mm. Oh, koso nyinga ma official. Official name. E, nyinga Gilbert Okech mm. Omondi. Mm. Mm. E, an jakalo kubura. Mm -hmm. An e... Ah, iwuod gi Miguna? E, an iwuod gi Miguna. Wuod go mono the best. E, uh -huh. jakalo kubura. Mhm. e, Kuching. Mm. Kuching South location. Mm. E, an third born. An, an third born e family wa. Mhm. Mm ma, e, baba ungi mamu nitie. Afadhe ah, no nindo wadong gi madhi. Okay. Eh. Eh, to kawuono wuo mar mariko so wari wari machiegni. Koro eh. an third born. Mm. Mm. E family wa wan dino abich. Abich. Eh, wan nyithindo abich. Mm. Ariyo. Mm. Chuo adek. Mm. Eh. Eh, mama uwinjo nade sama uh, koro ichalo kamano sama koro nyinga dhi mm. otamo wang' mogo otamo wang' mogo mm, be more koso gik mitimo gi gige machianglo ma embo wuoro wuoro ni wang'o mono otimo nyathina ah, ok ahero mana pandi mm. but achako komedi mar achien kokia an ina dak kisumu mang'eny kabisa e koro komedi na achako 2016 mm -hmm. 2016 ema chake komedi mara mm. achako komedi it was a day achako ma, mano which means i was in form one mm. hey, somo somo nyaka secondary yangamodhi skul bwana nga mariek bwana asomo alojen bwana alojen proton ma wik mang'eyo bwana otamwok mok idhi e secondary an angamodhi e siko koro 20 biseneno ka ng'ato timore mipiny ni yawa nyini be nodhi sikul I, I, I- I'm a learned person bwana anga musomo okay eh anga musomo an gi ne ayu ne an kadonjo anyalo nyisi kata admission number na Ah, ah, kik- 969 ka ka koro kathare lwedo Ma- mano gima mano skul man uh, asomo kirembe kirembe kirembe secondary school mano Mm. nitiere kichopo molasses area mar molasses kanyo mm. e mano airport kocha okay ichwade nyaka e form four koso odhi ubagi gi kuma an ok debaga an yana niana nyaka form four eh okay ach koro ingeni natimo comedy mm -hmm. to school bade koro ingeni samoro first show mana kwongo dhiye nanenoga ka japeng marwa ex japan gini agwata mm. naneno kaka dhi ka jakadongo ma sani ni mm. fredi jakadongo e, naneno ka jakadongo nitiere kanyo mm. koro fredi jakadongo mano 2016 mano 2016 mm. mambe ka jakadongo mm. ka jakadongo gocho kuoram mm. kogocho kuoram to kuoram club kondele e, kura dhi milo fredi mm. tating'o lewni moko e bag yana ti Ating'o uniform. e atingo uniform e bag ome o- omena neno nyalo nyisi Koro itieko go komedi. a a Mm. kinde go kata mana mike okamul yani miel to fredi nyalo ga ora otamo omna gini omna gini ayo Wa koro ne ber ne ber ni in machiegni in close. eh ane mana gani bana fredi ong'eya fredi ong'e mabe ma- mabe last time fredi nyalo nyisi mabe last time mane fredi omiya namba ne mago mondonjo Mm. nago dichiel omako ber fredi ok nawe pake Mm. but en ng'ama namba ne to donjo Mm. 617 namba ne no ampana maka onyo rumo gi 617 Mm. So, chakore gi 45 area no Mm. kuro na obedo abeda kamano kamano kamano Mm. yani isi- isebedo gi moral moro ni yani fredi ong'eya Mm. Bwana Alfred ong'eya bwana. Eh, koro kata mana inda masani ni Mm. Industry ni mokwongo nogoyo kama iluongo ni rail side Otonglo kacha. Mm. Ma be show ne no na attend. Kenya dhi sikul. Eh, koro ina dhiga. Mm. To ina bigine jiwa ni bwana. Inda kono jaja jaja moro nitie kanyo ni Oscar. Oscar Oscar Jaugonja. Indakono aska ni aska. We nyathino samondi ma samoro be intono emomiyo fea. Mm. Ahinda marwa to ber. An alawo. Ma ahinda gi Fred. Mm. E ajaba ka. Mm. An po onge kumwese ginene. Eh. Ujo mabecho. Koro. Mudong. Eh, lokri uru. Ok awacho ni ube ute. Lakini kata boss ni kata boss ni be ber. Eh kata dongo ber mm. ber ye kanyo. Mm. Lakini yudo jathum ma en kare jini tik sikul. Mm. Tek. Mm. An sure kata mana Fredi Jakadongo ok napake. Fred ochulona nyaka school fees. Fredi mimi nani? Reality. Ma ane TV. Ok anyal riambo. Ane TV. Fredi Jakadongo. Agochne ande namba. Gochne Fred. Fred nyalo nyisi. Mhm. Mm Mambe kasebe. Mm. ingine awa nane day school koro ingine fred fred ingine nego thum Mm. fred nyalo go thum from saa ariyo otieno Mm. Eh, Fred gogo. eh koro ingine kogo thum nyaka saa ariyo otieno koro koro ingine samoro ingine adhi mielo fred to pod abedo late nikech ang'o an malo ewi a- an e baku kabiro to arado gi nyithindo kadhi skul abe aluoka luoka wang'e e cho ing'e sink moko mane e choka Mm. tawuok adhi skul Iya ya jawa tidhi sukul. Eh, ata dhi takuodho ne Fred ni Fred an koro na to Fred. Kwano na chul yani kawo na fe mori tingo kan. Eh. To dio nani. Kose dio na. Eh. Dongo uko dhi sukul. Mm. Koro bedo bedo bedo bedo kamano. Mano 2017 nane form 2. Mm. Kuo 2017 ne oluongo stand up comedy moro. Koro stand up comedy moro ne pok achiek maber mm. but nadhi atemo. Mm. Ma nabedo namba ang'wen. Mano Kisumu? Eh, mano Kisumu. Mm. Eh, ne anena

ne agine ne adhi ka dawa dala mm. koro kadhi ka dawa tawacho ni eh, dawa no luonga ni otamo mm, kadawu kadawu ma mano namba okano mm. e, eh, ma nyinga ni ma nying kano mm. e, onge kumoro mibiro winjo koro mm. ngano otamo ni onge kumoro moro mibiro winjo onge kumoro mibiro winjo nyingno mm. e, koro nawacho ni eh, aketa aketa otamo wang' mogo mm. by the way na propose nyinga adek mm. MC Ndong'mo ndong mo e eh, ndong mo yani mm. e eh, koro ing'e ni koro kanyo ing'e ni kidwa bedo ng'ato king'e ni passion koro ing'e ni ng'iyo gimoro amora kaunto mm. mar iyo ni bedo gi nying adi e ang'e abet kore mang'eny eh. achako gi the nash mhm. adhi e akaw jenga mhm. duka be kite kite ni msimori nash e Chieng' jimo ne mbele. Koro obedo bedo obedo bedo bwana an mm. nalawo wangla ma kata timo piny. Mm. Koro 2018 kaja form 3. Mm. Koro 2018 kaja form 3 to udongo swag. ka koro anyisi kuma rade go dongore mm. 2018 2018 mano koro isetieko mano podi aja form 3 gimoro form tam to kama mm. aja form 3 mm. mano mano mano odongo zwag pod goyo ginene aragweng Eh, ma, eh, mano pok ong'ere. Mm. Eh, mano pok ong'ere but nyaragwe eh, eh, an thume thumeno to osetelo lakini Mm. pok ochanok okia ni thum inyalo ga luw koro Igore thum odongo kwongo ne. Thum odongo dwa tele. thum inyalo telo To pok iluwo bang' thum. eh, koro ing'e ni iwan sisegolo gi- gimo ka koro sani wa- wa- wa- wagolo papo kethoreni Mm. ma idwa lworogo piny yani thum iluwo wambe wabiro gi papo kethore papo kethore eh, kendo ing'ama poko eh. oneno papo kethore dhi e mm. youtube kacha to wan gi kipande wabiro yi dichiel to waling uh -uh. wan marwa is constant wan kaka ineno wase hitni wan koro wadwa wa, wa, wan koro wadwa ita ita yani wadwa med ing'e ni bwana mari mako ga piny ne matek wang'ad wang'ad gate pesa ni gate uh. Aa, mokwongo Mhm. naneno ni wawuo gi wapango ne launching moro Okwongo pango ne launching. eh koro ing'e ni launching kanyo wa- wakawo jothum man gi crowd Mm. Fredi jakadongo wawuoyogo Mm. Fred okawonwa 30 Odongo mar okawonwa 25000 mano pesa di 30 plus 25 Mano man- mano 55. 55 Mm. Ai koro ng'wane ne jathumni iluongo nang'o? Otieno aloka be nyaka waket e mm. iwinjo. Otieno aloka biro e launching wa. E, e Otieno aloka mm. e Otieno aloka. Okawo di. Ah, Otieno aloka okawo siling elfu abich wa. Wegi kanyo, wegi kanyo. Ah, wegi kanyo. Koro. Wegi kanyo. Apenji ni ya. Koro 2018 ah, miromo godo ngozi wako. E koro 2018 mm. ne jo Victoria loso gimoro ni Radio Victoria mm. ne giloso gimoro ni Victoria Festival mm. koro Victoria Festival mm -hmm. notimore Nyakwiri e Nyakwiri mm. mano ne tarik ne en Desemba kama. Mm. E, koro kane otimore nyakwere mm. to nawacho ni eh, adhi adhiya. Idhi lem. E, adhi nikech naneno noketi gi gindogo jara. Mm. Odongo swag. E, godongo swag. Gidongo, gindogo jara. E. Koro idhi kanyo lemo. E, e adhi adhiya lemo. Mm -hmm. But function awuon ne en mar jo Victoria. Mm. Gin mane giloso gitimoga sherehe. Mm. Mano kuma oting'o ex Japan. Eh, mm. gi Japan lora gini. Mm. Koro adhi kanyo. Kanyo mane omi yani kanyo Japan miya stay lakini pod ok ajiamini maber. Mm, iluor luor. Eh, koro eh, koro ok ajiamini maber be. Mm. Eh, koro bedo bedo kamano, bedo bedo kamano. Koro abe awacho ni eh, ka Japan ema nyalo timo gini. Koro ka Japeng. Mm. Ema nyalo timo an ang'o mok anyal timo. Mm. Koro ema wacho ni akomedi kaeri. To koro ere ere kaka idhi approach Odongo? Odongo approach Ah, ah. kosi i approach. e? from kanyo Mm. from kanyo na gocho maber dong Mm. koro ing'e ni an na- an an na ng'at moro ma adhi kuma jo- upcoming artist goche Mm. tawacho achiel ariyo adek to gini koro an naka odongo kaka upcoming artist Mm. By that time ne en upcoming. eh by the Eh, kata ka nam ka piny. In kis by yes, by that time nen upcoming donge. Eh. Koro nadhi. Mm. Nadhi adhiya kuonde ma koro ema chieng' moro. Mm. Nitie bwana moro ni ja Sudan. E koro ja Sudan ni ne en manager, ne en manager. Mm. Koro ja Sudan ne warado godo e liel korgi ndogo. Mm. Mano ka min ndogo tho. Oh, kech ndogo to tho recently aduoga pe. Eh. Ai, koso ndogo notho ariyo. Mm -mm. Koro ka min ndogo tho. Mm. Koro kanye ma uwuoyo kode. Ok wawuoyo to jasidano kona ma otamo, ok ibi mm. wati. Mm. mabe chieng' na bagni abagni kamaeri. Aya, chieng' moro be gi gochona odongo ne dhi gocho ngala. Mm. Ne giriwo shono gi Adiki Jamondo. Mm. Ma nadhi, nadhi mabedo ne gi MC kanyo. Mm. Mana gichula. E koro from kanyo ngina afili gani e. Eh. Iyudo nguvu moro matin. E koro ngina afili gani bwana. Ka kama inyalo bedo e, e, inyalo ketie posta. mm. gima pok notimore an posta makwongo nenorae mm. en posta adiki jamondo amuri ja ogenya kod koro mar odongo risen yani onge gima lit ni an ngina no gani bwana ne lich ni kabisa eh nano nano kon kondik ni MC Omari Nas mm. Uy, MC Japet gini, MC ng'aw gini. Jagoro mogi kaka neno no endo ma wan gi otamo wang' mogo the mm. official MC mar mm. Odongo Swag. Pod wapenje mm. ka endi ineno ka kwa wuoyo kode ka wawacho achiel ariyo adek. Inyalo penjwa maybe penjo midwaro ng'eyo mang'eny kuom otamo wang' mogo uh, kata gik migombo ni oduokie inyalo penje e comment kanyo no endo ma miluongo ni wuod okana mm. eh timo ombaomba mm. modongo wero cha ni odo ni otamo mm. samo miu to mm. leng ti ko tuonu to eh odongo raj ah koro mm. gisani endi to wanyalo wacho ni ing'ama koro MC mar odongo swag mm. en ber mage miseneno sama koro idonjo e MC bwana mm? eh, ber maseneno gima seneno mm. Kuom ndalo matin ma nyamago pinyni. Ok amako piny lakini nyinga osedhi. Dong. Dong ngene ngene nyalo. Igori kinde matin ni mako go piny ni. Ngene ya, once eh. nyinga osedhi mani mako piny. Eh, mani mako piny. Koro. Mm. To we luor piny mako yawa. Aya, ah, amako piny. Eh, koro kinde matin mini mako go piny. Kinde matin mani mako go piny ni. Mm. Comedians weteni. Mm. morga mana ka isiki kwagi yani nitiega osiepe moko mamor amora ka omari eh. watim kama mm. omari mm. timna gini gi gini omari an miya e an miya mm. kendo koro ing'e ni kok ikwaye mm. koro mano e gimoro mar achacha timna nade donje donje mm. ka koro yudo mari mathis at least koro idani iye puka gi omba omba mm. koro yudo ka but gi sani tinyalo wacho ni odongo chuli maber kabisa oh. koso kopo ni sani iyudo jathum moro tinyalo dhi ma mokoni ni chudo maber sani diwach ni hero kaka itiyo go dongo swag ochuli maber koso itiye tiya ni koro passion an gi mahero mm. uh, gi mahero gi omiyo pok awuok kodongo mm. iro no dongo en ng'at moro ma en free jok ma jok mokia kore nyalo wacho ni odongo iye wang Mm. but en free Mm. then an osetrasta You- you- yudo ka wanyalo ga gochona wawuoyo watimre yani yani washare Mm. ai ok awi at personal level ing'e ni mano gima otamoga jothum mang'eny Mm. jothum mang'eny ibiro yudo ka gocho ne jothum je- jok ma gitiyo godo Mm. sana sana mana sa tich donge e kor juma ka jathum ok manyi ok odwa winjo wachni in fact kata kigochoni ok omaki eh, jathum moko timo ok mak simbe ok omak jatich eh, mm, koro kidwaro ng'ama maybe jathum nyalo mako simbe matin mm. japiano jadram eh, japiano gi jadram gi bons ama gi manager ah bonsa to nyalo mako nikech bonsa konyaga kidwa goye to gi maneja eh gi maneja eh. mage chok maja thuno nyalo mo MC Jongengo gi ah onge ja keyboard ber pe nyago ichni ni bwana wadhi studio wadhi golo gimo manyien awinye eh. koro in kopo ni wacho ni odongo gocho ni muwuo to mano mano is a good artist eh mm. odongo gocho na mm. ma walosi wang'e kumwa tumziko mbele mm. kunema wafeli bwangene ah mm. batemi kama kana mana kunema kwa feli bwangene eh wagol tume moko koso wawe monde mm. koro wang'adore rieko yani ID odongruok opach kata ng'ato ng'e nitie ban moro ma ng'ato kosewacho ni ma mm. en mano mm. But pesa to ndiko na maber. Ochuli maber. Ah, ochula maber. To koro do- ah, gim- gimomiyo koro adwa adwari madwa ni aketie e doho maliet kawuono. Eh, O, nitiere jok moko ma kana ah, achako mbui ni endi to nong'ere kabisa. mm, Achiel iluongo ni War- nyakwar Warinda. mm, mong'ere gi nying mar Baba Junior. Mm. Mano niluongo ni the king of scandal. Mm. Ne mok ne mok mi kwa bako otuche tu nyalo pa kama nyakoro arindo se mok. Mm. Koro naluoro ga nyakoro arinda sana. Mm. Eh, na, na, naluoro ga sana nikech naluoro ga scandal. Mm. An ng'ama an apani gik morwaka e weche mag scandal gi en Tony Ndiema kane iketo na strike. Mm. to gi ema jalamo ka nodhi gi YouTube channel na. Oh, yeah. Eh, koro mane but an generally no kanyuolora ga jaskando. Mm. But koro ne giserwa ka an be adhi adonje manoma but to ok skando ntiere the truth to gi skando. Mm. Iwinjo. To koro in to koro akeni mari ni en ga truth, akeni mari ga en bende skando. Mm. O ng'eny ji ng'eny ji penjore ni otamo en blogger kose en en MC nitie part moro kose en influencer. miyudo ayuda ka otamo ndika ndika kata ni bwana thumbi amiso gok mitna Mm. Okay, ing'e niya, Mm. once nandiko ni bwana, ing'e ni ing'e ni ing'e ni ng'eny jowa masani. Mm. An strictly e jowangla. Mm. Iwinjo? Mhm. An strictly e jowangla nikech ang'o? Adwa ne giber. Iwinjo? ngene ngene ngene ngene ngene lo idwa ni jo anglo ber mu mi yanyo gi yo ok ayanyo gi eh. but en ya eh. sama sama ngato dhi ngene ngene sama agocho ne ngato mm. ngato ok bi mako iwinjo mm. ngato ngato bro ngiyo simbi lakini once ni kete mbui mm. koro paro cha paro midwa ikone cha koro iketo kanyo koro bedo active Eh, nikech kimaki koni ni bwana thumi ni nigi mistake moro kama Eh, kama ok obi yie. ok omak zimbi Eh, ok omak simu koro mm. solution Mm. an gima naseng'ado Mm. iwinjo an aonge fridge makane wach kikia wet abro isi ni bwana ikia wet king'e wet abro paki ni bwana ing'e wet iwinjo ka ng'ama toki Mm. ka ng'ama toki Mm. for example kani maintain ga nairobi ke omari Mm. to ing'eni ing'eni ing'eni comedy mm. chal gi thum mm. comedy sani ero mari in gi nying mm. lakini nitie ng'ama nie toki ma be biro obiro lakini pok ong'ere ang'eya bat en gi content e, e, en tie lakini pok ong'ere ang'eya mm. iwinjo koro mano be gima loro gi thum koro ema kata gi nyathum ka ng'ato nyisi ni yawa omari kali mm. winjo ne gimiyo tamo ng'isa ni ng'ani kala mm. iwinjo mm. Ng'eny ng'eny jothum moko kata koni ng'ane kali ok ubi yie. Ok oyie. Ok ubi ai. Oneno ni ywari kode. Eh, sama dhi andiko kanyo ni bwana, jothum punguza uru deye. Mm. Ng'eno mari nitiere kor moko maonge ga hawi. Iwinjo? Inyalo golo thum achiel japete. Inyalo golo thum achiel. Mm. To kisegolo thum achiel no, Mhm. koro in koro ing'eni idhi relax midonjo uselep. Mm. Iwinjo? Mm. Idonjo uselep ma koro wiyi owil kata ng'awa. wiu ni kana ni thum ne mumiya ngo mon go tim nade ung'e mm. comedians be kamano mm. koro oh, comedians be donje de the same ntiere ko, ntiere kor moko ma kininde kor mine mo kor mo kor moko onge hawi omari mm. kor moko onge wa waseneno jok mang'eny omari mane ng'ato olonyre lonya momiyi kore momiyi kore mimi bwana ntie kor moko maonge ok ibi toboa omari I'm telling you. Tuba tutamo. Koro mm. an kaka sene chandore Nairobi mm. kani. Mm. Aonge gi dhako. Mm. Iwinjo. Mm. Uh, ayudo miyo moro mowacho ni bwana Umari. Mm. An kopo ni ati ni wadak kodi. Mm. I can provide ev uh, uh, everything you need. Mm. Abiro mi kamera. Mm. Abiro mi studio mitime interview. Engima ni te kamera midwaro kama in kaka in kamera milichgo.

Kinya tim nigi drone. Big one. Eh. Koro kopo ni ati iyudo miyo machalo kamano to imbe in artist. Mm. Ok didonji kaka in otamo koro. Owacho ni bwana aneno ka iko tich maber. Adwa na mi microphone di makopo ni gogo dongo swag. Mm. In mari iketo ma kaka ineno koro iketo marane. Mm. Donge iseneno kuonde migo MCs ma mm. gimoro mm. ni ma ikori kama. Mm. Mm. Ok inya accept. Ing'e ni it is better. Mm. ichodi than bedo gi dayo. Afadhali iher mon matindo, afadhali iher nyiri matindo than mon madongo. Mon madongo tieko remo, mon matindo ok tiek. Mon madongo gi donge ema treat ga ji maber. Otriti maber lakini Omari nitie kor moko ma kidonje kata kigolo thum achiel mimako piny. Waseneno jik mang'eny kik imiya kwani kata example. Ha? Aseneno jok mang'eny bwana. Wasigori agora ni onge hawi. Ing'e joma nodonje dayo morumo? Aseng'eyo jok mose bwana. An kod gi list. Ah, ah kik igol. Ma ne wabro loso live moro chieng' moro igol na list. Mawangla ka nitie jok monogolo thum mamit odhi odonje dayo morumo. Nitie. wang'eny wanenogi. Ng'ini bwana Umari, Umari Nas. Eh. Nas nitiere hey! Na... ma iluongo ni otamo wang' mogo otamo otamo wuoro kare otamo mm. timo ombaomba otamo nega gi mbaka mm. oko ni ohangla ka oseneno jok mano go thum maber to dhi odonjo dayo morumo eh. ben mm. thum kae mm. thum gi komedi yani they vary mm. they vary They vary a lot. Nitiere winjruok gi hit. Kene kwanya. Eh, nitie ng'ama owinjore mm. to gi ng'ama ohit. Eh, nitie ng'ama owinjore mm. ng'ama ohit. Mm. Wanyalo golo thum achiel, for example wati ne gi thum achiel. Mm. Iri jandhiwa. Mm. Iri jandhiwa nowinjore. Noko timre nade? Noko hit. Noko, noko hit. E, ere, ere pogruok mane between hit to gi winjruok? Hit, hit en niya, mm. koro kaka isegolo achiel miwinjorigo no, mm. ichak ichak iduogo igolo moro ma koro itimre nade? Mm. Imako piny machielo. Ng'ato ng'ato nitie ka nowero min bebi. Yae min baby mama, Mm. min baby owada, Mm. dhi mahero toto. Mm. Mm. Ng'ano nowinjore? Noko hit. Hit minyalo hit ikia. Ng'ato nitiere ka ni Boyita Odawas. Mm. Boyita nowinjore. Boyita nok ohit. Ha? Ma akene winyo. Abiro gi riel achiel. Eh. Makwayo go ng'wono. Mm. Abiro gi riel achiel kende makwayo go ng'wono. Mm. To kiri luog na meru. Mm. Kiri luog na meru dala. Okay. Mano no winjore. Winjore. Eh. Nikech nok onwa mor mondo maintain that. Yes. Ngena yeah. winji kora ayudo sense. Eh. Manyiso ni kopo ni golo igolo kata kumedi. Mm. Iwinjo. Consistency. Igolo kumedi. Mm. to winjore eh, ichak igolo moro mm. oluore macho chako winjore iwacho ni hit mm, for example you did japeto mm. script mm. japeto mm. notimo maber mm. uchak udhi utimo jachode jachode mm. uchak udhi utimo singo in gowi mm. iyudo ka Koro mana hit kosa winjora an. in in ya Kora koro ange kuma ketora. Sana any- anya luongora ni artist mo hit kosa artist mo winjore. e koro kanyo gima jowa gi onego ng'e Mm. koro kapo ni igolo achiel moro nyasaye ogwedhi igolo achiel moro Mm. we relax we biro nairobi Ibiro neno kata ka in Nairobi, many yo moro minyalo timogo one two three mondo at least chop kumoro ma. Mm. Mm. Tapenji ni otamo ang'o? Mm. Oh, nitie gimoro madhi around ni chiche mono din ni Nairobi ka mogoi seriously, is it true? Okay. An pok ogoya Nairobi. To ng'e nitie gik moko nitie gik moko e Facebook ni nitie PR be. PR be an ja PR ma ma gini. Mm. E, koro anyalo an e ng'ama an e ng'ama kuma iparo nadhi bire Mm. ema ok abi. ma pok ogoyiga kech awinjo ka awinjo ka ah, ng'ato wacho ni yotam wang' mogo to ti betol dok chien nyaka ne goye kibira Ah, ok ok goyo. sijui oh, room what what Mhm. room lotere yes lakini ok nyal goya Nairobi Na- Nairobi kuma okuche ng'enye niya ok apondo ei okui To- Ko- koro sama isewuoyo kuom artist moro miwacho ni bwana thumi ok mi ok ikon artist achiel miseluongo nyinge facebook for example Amiso Twango. Mm. Amiso Twango. We share No. Amiso twango. Amiso twango to mbele kumit ni. Ah ah, ok nok mit na. Eh. Omari, we eh. share a lot. Iwinyo. Mm. We share a lot. Amiso twango ni post nango. Adwa na tigi word ni. Amiso twango. Mm. Eh. Ni wacho ni ni to ni amiso bende in onge thum miwero ne en gimoro about gimoro kamano Mm. A- Mm. Anaisa na wati wa gidhulumu na miso chaya. Mm. Eh. Oh, amizo. Eh. O- okay. Mm. Mane dhulumu na tigo na miso chaya. Ai, kata kwe mano. Mm. Te ya tomoro ni lawi jakabonyo. Mm. Lawi be nanyiso ni bwana. Lawi ntu nanyiso ni bwana. Kokutang, Mm. Kisumu kanyo. Te nyathi moro nitie ni papati. Mm. Bro hito unu dong kanyo. Koro ing'e ni once an ng'ama duong' ng'e na a- asomo political mar Ohangla. Ti iduong' molo lawi in. Ok na ok na duong' malo lawi. In diduong' molo amiso. Lakini Mm. ang'e ng'ama dhi mako piny kaka en. Eh, ka- Mm. Ka na miso dhi mako piny ka dong' nanyisou. Koro sani oweyo. Eh? Osewe mako piny. Ok owe mako piny lakini Mm. an agoli e level moro kasechopi kumoro. Mm. Full stop.

joma ne yawuoyi pong' mayach nyineno kaka ji odhi live nyoro Mm. nyodhi live kitengela elisha be chunyo oyudo kumoma gini mochamo mombasa marach ijanyo pong' ai mang'ang'a mang'ang'a be yie ni e town ka okoth be ni ne- yani yani a- a- amisa be nyo nitiere uru- uruma Mm. amisa be nyo odhi maber iwinjo Mm. yani ya Mm. mago koro Mm. joga ma koro anyalo wacho ni anto nalamo ne gang'awa future ma dang' wawach ni odongo ni malo kacha ni kachien a a ok ni en malo ni ah yani i- ise- isedhire ok ok adhi ire nikech nikech ok en wilbaro but iwinjo Eh, eh, iwinjo mm. ineno thum thum ka time ni pok oromo pok oromo aroma mm. eh, eating bok chun mm. eh. nyakoromogi mana kaka iwinjono endo wan ka endi wakuotho to wakuotho matek mm. wakuotho to wakuotho matek mm. eh wan ka endi gi otamo wang' mogo otamo wang' mogo wuod okana mm. owacho kachacha endo en owacho gima nie chunye mm. but kawuono konowa ni gik mineno wachore oko go ni o oh, mara kia nogoye kanye mara notimo ang'o An pok mago ogoya. miriambo mokalo Mago pok ogoya. mago miriambo mokalo Mm. ma en en ka onge onge kuma osegoye kata achiel Onge. okonwa kacha cha endo nonro mare osekonwa gik mo osetimo kaka osewuotho nyaka koro sani en otamo wang' mogo mawuotho godongo swag ma at least nyalo biro Nairobi to dok. Nitie gige puonj mang'eny mowacho eh. ma onego bed ni iluwo tikawo. Mm. Nitie jogewa mondo koro awuo kodo. Mm. Nitie jogewa moko ma gin ging'iyo mana negativity. Negative part. Yeah? Negative. Mm. Negative. Gima positive ok ong'i. Gima positive ok ong'i. negative to be emomiyo wasani magwa mm. ing'e ni msani inyalo pa ni msani kiai mm. wacha wacha gimoro marach adi ipo kaka remsani no nyaka ni nyaka gi namba niga sama pok iriembo ng'ato mm. be ibande ni kanyo mm. ng'ini sama dwa riembo ng'ani an ina abiro ka mondo mi upuonjo mari mm. ka pok iriembo ng'ato ang'ata e band mm. Nitie jok mano hit, to kaka ne gihit no, jok mane gitiyogo ka, mm. ne giriembo. Kaka ne giriembo no, e eh, kaka ne eh, girumo. E kaka ne girumo. E kaka ne gidong' koro gigocho ne kombe. Eh. Mm. Ae, mm. sama pok iriembo, yani sama ing'eni once ne ya mm-hmm. ihit, to iseriembo ja ongeng'o kata mana ja drum. Ing'eni samoro ng'ama iriembo no, omari samoro ng'a miriembo no ema nigi hawi mar bando no Mm. mada magi mata gima dana wach ka jathum winjo Mm. samoro bed gi jogi go makata ukuthagoru kata unang'o Mm. lakini un kumoro adi kumoro achiel Mm. samoro ng'a miriembo ni en makare en ki- gi kismat mar ang'owa Mar, Bana. mar, mar bana. e mana gimina ni samoro ng'ato jodhi gocho kuma kama jalo otimore nade otimore Mm. mana ne wach gik moko matindo ai Mm. jathum moro amora sama pok i sama pok i- indiko maneja Mm. sama pok indiko maneja Mhm. ng'i maber ng'ie qualities mag good manager iwinjo Mhm. good manager en uh, kapok ikawo manager ng'i ni manager nane ero tich to onyalo pango yes lakini bonyalo influence na kata dhano apar obi otim nade obi omiel mm. eh? mm -hmm. be en gi wende moko kata apar ma, ma kwadhi kata gocho kuma kama kaka ono un kitengela nyalo luwowa mm? be en gi joge moko tich tero nyalo bedo nong'e pango lakini be en influencer be en ng'at moro manyalo usie kata e bui Mm. Onyalo uso. But ing'eni ing'eni ji, ji nigi pok mopogore opogore. Nitiere ng'ama nyalo manyo tich Mm. to ok ber ahinya e mbui. Mano ing'eni nyaka wawinjre. Mm. Koro an kipacha aneno ni ng'ato nyalo kawo akawa ng'ato according to the capability. Mm. Nikech samoro eh, ok inyal yudo ng'ama timo gi te. Mm. Tich ong'e manyo maber kabisa kendo en gosiepe. But Mm. now kobiro e mbui Mm. iyudo ka en gi ng'ikruok. Koro ng'a- eh, Mm. maybe onya kaka ng'at mong'e pango tich Mm. to media koni bochako miyo ng'ato. Aneno ka ni e, e ochako miyo ni ng'ato mm. comedian be the same mm. kapok ikawo ng'ato ng'e ni ng'ani bousa mm. ng'e nitie jothum moko nigi mcs moko ma kata daily mm. jathum itiyo godo kilando mm. kata mana advert misego ne jathum itiyo godo mm. onge kata di we mondo akoni for example mm. mm, an awacho gi an mm. ineno o, abiro e show ni wago show mm -hmm. iwinjo mm. ok ichula mm. chieng' nodog nalandi Tinulandi. I, no alandi mm -hmm. status na aketie facebook mm -hmm. abiro watiyo advert bigoyo advert agoyo mm -hmm. abiro watiyo mm -hmm. ok ichula mm -hmm. an ing'eni kata mondo mi ine ka biro kama wach ni bwana Tony ndiye motamre chula pesana manyiso ni manyiso ni aseling an ing'eni akwong alinga lakini mm. kalipoka ikaraji mm. koro an gima timo mm. an atimoga gimoro miluongo niya goslo Mos. Iwinjo? Eh, agos lokoro. Pole pole. Koro kopo ni nyocha mondo tich, achako mm. deko. Nikech mm. ok ikawa ma important. Nikech mm. ing'eni an bende ng'at manjeja. Mm. Adhi penjo japiano. Japiano nutieko go maber. Oh. Mm. An samoro chulo chula nus. Mm. Iwinjo? Wawinjore kabire shoni timia 1000. Mm. watieko show maber mm. imiya va 500 jomodong' to donge imiyo pesa mm. Maso ni in me timo onge me timo kanyo. Abiro lando dongo swag ma oro na pesa by the way an dongo swag oro na pesa mar advert. Mm. Iwinjo. Mm. There's uh, udhi Mombasa donge. Mm. Udhi Mombasa tarik 18 un uh, apaga bere uh, ah, no uh, apaga boro ma en sunday un super, sport. super sports bamburi mm, mm, likoni, likoni. Mm -hmm. super sports likoni mm. apaga biri un kanye Paro samba. samba mm. iwinjo mano ng'ama miya pesa mm. alando mm. koro ineno ineno, ineno gima tamo gima tamo mc kata comedian mari nyalo landi en kaka itiyo kode en ni ithine iwinjo nikech ing'e maber ni kata koonge tinyalo go thum mm. donge mano bokwade agunyagoyo joangla mang'eny ovalu mana japiano Mm. Iwinjo? Mano gima wawacho kodu. Eh. To iyudo iyudo ka jajawa bedo mistreated nikech jajawa. Mm. In fact jathum nyalo wuok kata Nairobi ka gi mm. japiande. Kende. To dhi omanyo jajawa dala. Jaongengo dala. Jaongengo dala. Mm. Same gi ngama ya dala. Mm. Be nyalo bira bira gi japiande. MC odhi yudo mari. Igocho mm. ni mari ni bwana mari abiro Nairobi kanyo. In kanye? In kure. Mm. Ingeni MC madala chudo e cage. Lakini yuda. Awinji. MC MC ni neno kaka Omari chwake Nairobi omero pong. Embe odwaro chance no mondo bi Nairobi ong'ere go. Mm. Kona ne ng'ane. Mm. Kuduogo dala. Ng'ane nigi right ne mar mondo kik olandi. An gi right. Kor kor kaka idil gi ng'ato. Eh, kaka idil gi ng'ato. Mano to mano to kik wawuondre ni o MC mar ng'ane ke ok lande. ineno mm. oh, ilando ng'ato kaluwore kaka omiyi valu mm. an anyalo paro ni kane atiyo gi tony ndiema mm. kachiew moning tony ndiema kapok anindo to nikech nochula maber iyuda but uh, ng'ato kogik a moment makoro ok ovalui koro wawach ni atiyo gi bamba mar mia atiyo gi transport be mia ibiro ibiro e shoni aduogo gi mia amadho del monte mar mia adek mana asetiyo gi around 700 mm. kasidwa mia mia abich jomodong' tichulo ok ni show mana ma ng'ato wuoyo kodi ni ai jowang' ling'e ka chulore hmm? Kaka matin to idiyo. Diyo ni ne. Jongengo be ok dwa koni gima omiye. Jaongengo bok dwa wacho. To gima mineno omiye. jongengo koni gima Jaongengo be omiye. pandi. Mineno jongengo pande ne. Mm. To miye miya ariyo. To mia mia ariyo koro kodwa nyisi pesa momiye. Eh. Bwana wabedo jo mariek bwana. Koro wan be kaka wan jo band onego bed ni Ukaw- wariwore u- u- u- Ukawa ma ma ma- mar gr- eh. ma- mar eh, kik iketh kisungu baba. we ukawa for granted bwana. Ing'e anyalo weyo kata ne TV. Iyo iyo iyo omedo wang'. Koro koro an to personally mm. MC manoko kanyo gi comedian. Mm. Wesari kuom ng'ato ahinya. Oh, oh. Ng'ano mi street mm. tipong'o mm. nwago status. Mm. Wan koro wang'e ni ng'ano chuli maber. Kare mm. onge. Kare onge. Ineno ka uwinjoru nutiyo chula chula ng'ato jaangla personally in fact akiana otamo wang'ni wuodho wer mm. wakon joge ni kaka ichulo ja piano e kaka chul ja ongeng'o eh mm. kaka ichulo ja yawa ichul jiji te chul ja backup e kaka ichul ja backup eh. wana wadhi golo no thum machiegni ko ok wawacho ni bei oromre but respect respect respect respect Ingi, respect me miyo ja piandi mm. makane dala tinyalo oro ne feyano eh, e, e kaka bede ma koponi kata jaja ok ni e ting'ani to koro konang'o en no kia ni wadhi e tich ma koro kokona ni e ndalano eh koro kasto jopiano kapok amiyo utamo thuolo mm. jopiano un bende

We biewoji ni kendo iyudo ka jopiano mang'eny nigi dwol ma ka ng'ato donjo ni wuoyi cha onge gi content mano japiano wuoyo kuom MC mokel manyien. Mm. Wuoyi cha onge gi content. In ma in ma ni content no tigo weche manosego. Chieth guok. Odeyo Hmm? Ionge content, content odhi kany. Content mogo. Omai content rumo ga. Content ok rum wan. Ma iluongo ni ma iluongo ni celebrity gossip. Wan wakoni. Wan wa ka obiro mondo wanyisu gimo. Wan wawacho ni. Wan wawacho ni. Yes. Eh. Afadhali wakoni ng'ata adier. Mhm. To obed kaka en mm. eh, obed kaka en nikech ang'o ng'ato koro chiemo ode mm. gimoriwo je nine industry mar ang'o Mara waja waka. Mm. Kende. Eh. Donge? Mm. Ma iluongo ni otamo otamo wang' mogo wuodo kanyo. Mm. Otamo wang' mogo. Ano ka wuok e lut, eh? otamo wang' mogo mm. by the way kuma iwacho ni mana dwa na apenyi mm. ni in koro ng'ama otiye gi minyalo luongo ni bwana mafadhe mafadhe kaka an ineno ka dadonjo e field ni mm. ng'ama notiega iluongo ni aluoji panoran Mm. Anoji pano rani munhu wobutho ko bwana ukona ni kama kama kama. Mm. Odhi koda ka Freddy bwana chunge stage. Achunge stage bwana kata kata mana content maonge ko. Mm. Kuni ni gocho. Ukona ni o mari. Bas okongo okongo chwaka chwaka chwaka bas wan kae di game sima serious. Makoro comedian manoma. Makoro mobiro ni makoren. Mm. Kimiya microphone to amoso mana ji ni ber uru. Be, Eh, ber uru ji oling' aling'a an nageri atier kaka church minya wacho ni ber uru to ji dwoko ni ber ahinya. Go comedy tek mari Mm. but uh, jothum ok onego kaw gini for granted. Mm. Bwana uwa uwa kaja ipani ipani bwana lakini jothum timo deal kodwa marach bwana. Mm. Samoro ini ichwako ne mara mikono tu miko mara mara. Dil kodi marach to iniwacho ni chuli maber kodong. Aya ne dokor ma wacha wacha fa. On behalf on eh, behalf of eh, other MC. Eh, on behalf. Mm. Kore samoro kata koro jikiri ne ji bara klabu pongo mera. Mm. Ai ka koro tumo chung. Mm -hmm. thum ochung' Piny To- to- oling'. piny koro ling koro in in ming'i Ing'eni ing'eni thum berbere bul ywak chien. mm. Ma- Piano piano nitie. ma koro challenge ma kata an akale Mm. Iwi- Bwana e Ma- comedy mantiere samoro band te samo- samoro nyaka jopiano gene kowuok odhi modho pi. Yaani in ema idong' e stage. idong' e stage Ing'e- Ing'eni jathum nigi advantage nikech ng'ama ting'o ne and ka chief cha dong' nie ng'eye ka mm. dong' ng'e joting' and ka chief ka mm, mm. dong' nie bathe ka nie bathe ka o joma olo ne wer dongo otene ka otene aya samoro in be donge chwako ne ka mikono ju mikono ju mikono ju kore nitije ne wer ji be donge ng'eno chung ji be ochung bute ka jopian ariyo dong' nie ng'eye nie ng'eye jajawa dong' ni bathe kocha gi jongeng'o ing'e ni iwinjo ka in comfortable Baba to koro miluongo luongo ni arino panga langa susu su swaga. Koro idwa wuoyo. Eh msi odong kende ng'ata di. Ng'ata achiel. Mm. Kaito mm. omar jothum timo gik mok ber. Maendi koro general band moro amora. Mm. Iyudo ka sama let's say mm -hmm. iluongo ng'ato ni bwana osiepni moro migeno bi mos ne odongo swaga. iwinjo mm. bimos na ng'awa bimos na fredi jakadong bimos mm. na elisha toto mm. koro once niseluongo ng'ani omose dong omiyo kata mana jathum siling moro alufu adek alufu ang'wen ooro ni kata mm. kata mana omiye kata ka siling alufu koro kosemiye iluongo ne kata dhano moko kata madhi ang'wen Mm. mose gi pesa chiegni kanyo ni kata gi ten Mm. ai be ka thum ochung' mar ariyo tiluongo ng'ati moro omi siling elfu adi Achiel. koro aluf achiel ni kosemiti iso ofuku dong' koro maneja be koneno maneja biro niya ni maneja biro to siemi

ok ochuno ga ni nya ni nyaka waluongo yani ok ochuno ga niya- niya ni nyaka waluongo ji omi- o- omi- omiu pesa nikech be jathum ok wach ga niya ni ni an odwa pesa niya ni luongo ok gichun ga Mm. koro kwatimonu ga favor no sama MC bokawo mare Mm. tafadhali wabed gi luor Ba- But otamo oh, an- kiluongo ng'ato maneja nyalo ng'i gi wang' moro ma maneja idhi kata se- bwana nomarindo kana no kashor wenyi japetu ndano kashor wenyi celebrity gossip omera wakuodho jogi every wednesday wan ka endi warach every wednesday tich adek ka tich adek wakuodho jogi endi wakuodho johala wakuodho josiasa mm. in fact mabiro next ka wadwa donjo e politics wago matin kar mm. politics kanyo wago matin mm. wago matin jok mawacho ni o oh,

irasede onyiri uluoro adieri Eh, koro adieri gi monyisou adieri no emwa wacho gimomiyo wan wawacho adieri kwa jochir bwana kono jogi pile Mm. mcs mineno madongo mineno prefer wago ni ana, ana prefer ng'ane an ok aprefer omari Mm. jogo rume failed wan ema wantie wan ema kendo wan ema wadonjo akani winje maber bwana kata, kata un jodhumbe ok unyag otho mugi kuma weke jakolando gini ne nitie to une masani unitie to une masani unitie kata mana onge jathum manyalo pong' malowo princess julie bwana jathum ok upong' to princess julie no une masani dongo unitie une masani unitie ma kopo ni julie pango show to nyaka omwa oma koro piny luorore eh. piny luorore koro wan gi momiyo wan mwa donjo e field ni wadonjo kaka wadonjo kaka ineno wadonjo ni wadwa ni walwok iluongo ni transformation mm. Eric Omondi nowacho ni walwoko field eh walwoko field mm, wadonjo gi ideas mopogore wadonjo gi ideas mopogore opogore mm. to enlight ji but koro jowa ok dwa mano nikech giluor adieri ji oluor adieri mm. to wan adieri ne mwawacho Mm. Chenro ni endi iluongo ni celebrity gossip kaka wuono wan gi wendo marwa mowuok all the way from Kisumu mm. iluongo ni otamo wang' mogo mm. kijana matin ahinya kijana magobo gik moko mang'eny kachacha endo aneno ka en e Facebook iluonge ni eh iluonga ni otamo wang' mogo MC otamo wang' mogo koso eh, otamo wang' mogo MC MC moro bathe ka MC otamo wang' mogo mm. aneno ki chake in gi YouTube kachacha iluongo ni uh, ah, MC otamo wang' mogo be in e TikTok TikTok ema dhi yawo TikTok ema dhi yawo TikTok. Gimo gimo miwinjo ka koni ni yawo TikTok. Eh. TikTok jomoko wacho ni o oh, TikTok mar mon, TikTok TikTok seloji. Mm. We bedo gi mentality mofuwo mm. mar mediocracy kasi tugore ni mar mine mine to kata chachel ni gini koro ilo chachel ga mo ilo chachel chachel manie tiktok mm? aya Ramogi TV nie mm. Churchill mbak ndalo no, no nie, nie TikTok mbak ndalo nie TikTok leave alone that one Mr Ibu one of the famous one of the famous act we mano we mano mm. DSL moro mo act mar dhawo tamwang mogo kik ng'ato wuondi ni TikTok mar mon koro yaka mm. the out ayawo TikTok iwinyo mm. bed gi social media to gima kik itim mm. ni chenjo nying ni e tiktok kia ni iluonge ni mc otamo wang' pier Mm. Kia kuno, ah, ah, kete kete otamo wang' mogo te ma koro yudi yot akia ni iyuda Awinjo baba. iyuda Awinjo. yes iluongo ni omari the truth meter kawuono wan ka gi mc otamo wang' mogo mc otamo wang' mogo an gima dwa nakoni Mm. isebedo e kuonde ma antiere en my weakness ang'e ni joangla moko kawe kaka advantage especially fans Mm. nitie jomoko mamor ma kodonjo ah injinia Injinia chungi mos, chungi mos ng'ane gi pesa ineno. Injinia mano ber. To ber kopo ni isenge ng'ato in person. Mm. Why am I saying so? Nitie ng'at machalo kaka Omari, an ga gi pesa but koro chieng' moro aonge go. Abiro abira miel. Mm. Iwinjo? Mm. To but in dong ing'ega ni ati ajachiw galof. Mm. Chieng' ni aonge go. tidonjo donjo ni bas en somari nas mm. en somari nas mos ngani kodi neno ah. kane an galufu moro tanya chukora mondo achiw mm. but koro wiya kuot yudo ka leny koro next time kase neno kotamo wang' moge mane stage tang'wony nikech ang'e ni otamo wang' mogo nyalo timo nyalo kwaya nyalo luonga kasto uh, mm, e, wan kaka MCs kopo ni iseluongo ng'ato e lima lima dichiel ineno ko relax Jaluo en ng'ama ok sare. Weye. Weye. Weye wacho ni Omari. Omari abi waya. Omari olengaleng. Omari. Wek chuno. Omari marwa. Ng'ano samoro onge go. Umosi nade? Umosi jathi umonji sini dwa pesa. Watafuwa kumogane no kasama wa wako. Ah, yo tume mo, yo, yo tume wete wabe, yo comedians wete wabe. Mm. Wabe duru gimi ni unikatesi.

iwacho ni ah, jok nyien ohero gona sho weche garite break mar ariyo be ok ni break mar ariyo rito ni, ni, ni, ni romo en mm. mosedhi kacho chungo thum aring pang swa swa swa swaga bash mm. adwa ni jathum ochako modhe gimoro matin ing'e ni in koro in kanyo yani koro yani ichalo wendo neko ichalo wendo ne hapana ne ng'ani dwago ni shoma omi ma ka jathum huo ka jathum huo e stage mm. in kore kidong gi upcoming matieko ga thum ka koro mikono jo mikono jo mikono jo mikono jo ing'a ma nigi nying maduong' mc osendik ma nyinge tin mm. ti gi nyingi maduong' ni mondo i uplift mc matin cha full stop we kaw nyingi maduong' mondo isim go mc matin mm. Akia ni MCs donga wuo kodi. Ai waere, waere, waere uru. Comedians ok waere. Era onge. Yini kata riwruok mo malich minya wach ni wan go kaka ma jothum cha hmm. onge. To jothum dong be awinjo mano oherore ka jothum. Ah ah jothum nigi riwruok. Oh. Jothum nigi riwruok.

nitiere ga gimoro kona ka Kitich. kona ka Mm. ng'ane kala gimoro nitie ga ka eh, ino kuma timone Mm. ng'ane kala Mm. koro mano ema en nini ing'e na afadhali ibed gi nyiego moro mar dwaro yani competition moro ma ok mar paro muma biro Il- nini il- nyaka. iluongo ni healthy competition healthy competition Mm. iwinjo Mm. Igo- i- igolo maber kawuono paki kiny Mm. ng'ato chako golo moro Opak. Yani kamano kamano kamano. Ai be mm. jothum ma koka a piny mm. we bedo ng'at moro ma ing'eni kapok iloso nyingi accept mm. gima cha gina seneno mang'eny mm. omari for example ka en kata mana gine e rambe moro moriwo ji oriwo ji kata gesa kasesa mm. koro miyudo ka ng'ama ng'ama yie ga chako thum onge ga ji dongo te iwinjo chako thum no to wuoyi motegno asebedo ga mcs mang'eny chako thum no chendo iluongo jathum ni onge yani yani luongo yani ng'ane ok yani jok dwa ka chako thum to ko gik diere kanyo to be gilaro eh. tieko thumbe onge ng'ama dwa tieko thum e tieko thumbe onge ng'ama laro ai ai ai koro ka ang' jothum madongo gosibiro ka ang' jothum madongo machalo kaka ng'ane machalo kaka Fredi Odongo, Elisha gini kosebiro, Amisi Othongo gini osebiro. Mm. Eh? Mago jothum madongo. Eh, mago jothum madongo. Yaani kipacha ma ma nang'eyo. Kinda dak luongo. Aya ginda. Tina loka. Koro. Koro. Tina loka kwa mene wacho ni dwachulo mia abich. Ah, ah, alfu abich. Koro. Koro. Mm. sama ang' jogo osebiro Mm. kwok uchako ywak ni ok miwa chance nyocha ineno kata gichako timre sin moro chien kawacha Mm. nikech ang'o Ko- eh, Sin mar Kofi. Mm. koro sama But Kofi ne wacho adier. aya coffee said the truth ok wadagi Mm. lakini Mm. konchiel be Mm. jowagi be chendo Nikech ang'o? Oluongi. Ng'e ni en sama piny pod ber ma ji okwecha, Mm. ber ki deliver points. Koro ji wani ng'ato nyalo ng'ato nyalo ide- identify ka wacho ni eh, Maricha wacho gima ber. Mm. Eh, Maricha wacho gima serious. mane iluongo ni otamo mo- wang' mogwunyo kana wuod okana donge Mm. iluongo ni wuod okana Kod Ota- ot- Republic. otamo wang' moga dwa ni kaw kinde ni endi Mm. iwuog e MCs magwa mm. ikon gi wach moro manyalo dongo ji mm. iwuog e jothum ma koro itiyogo ne mm. gi jok ma gitiyogo mm. iwuoyo gi fans magwa mm. okay. eh, ami kamera mm. kamera mari mm. tok koro, koro gima nyalo wacho katieko mm. gima nyalo kono comedians mm. ng'igi eh, mm. comedians wetena mm. ma awacho wacha achiel moriwo comedians gi jothum eh. kisungu moro wacho ni don't struggle to be the best mm. but just do your best mm. iwinjo mm. wek wek ng'ang mondo ibed ang'o ni mondo ibed ni in ema iber moloyo itimo tima ber ni no titimo nade mm. iwuog iwe mm. iwinjo mm. kae to ne jogine jomagi kendo modong' jo jo band donge mm, mm. matiye mm. wabeduru gi hera herano e gima ber ai er gir wadu mm. sama ng'ato nyisi sama ineno videos mari videos ng'ato ang'ata ng'ato ineno videos ng'ato nyisi ni indiko ne kanyo ni yawa please subscribe and ang'o and what police koso please please kata ka please na mm. koro sama ng'ato ondikni kanyo label moro kanyo mm. ng'e ni yawa ma ng'ani nyisa ni nane apromote ang'o ae wabed gi jok moko ma ohero promote jowetene mm. gima konyo ng'ato onego bed ni maber nikech kata kata nomari tho mana sani video margi mar japeto cha maru ma japeto mano onge ng'ama bro time kaka otime nade kaka otime no kaka otime mm. koro koro emomiyo bedo gi hera gi ninino bedo ga maber sana mm. mm. ai bende jothum jothum kawo ji te ikwali kawo ji te ikwali nikech ang'o ng'ato ang'ata nigi faida ga e band kanyo nikech ing'eni take for example sama sama customer obiro e stage customer biro kocho en gi mentality ni ocho joma jaonge ng'ono tir odhi mose gi pesa manyiso ni gima ng'acha goyo timo nade more more mm. chama chama ja bul impane mondo mi ng'ato aa kuma obede choko chama ja drum set direct mano ng'ano more manyiso ni ng'ato ng'ato ko ng'ato nigi faida mano ochowa chama mc direct Mano ng'ato timo MC more. MC more. Mm. Mono ochumi, yani en bende wer matin rap. Ma more. Mm. Koro magi gik ma samoro wang'i uru. To fans magwa. Fans bing'e nosebedo jo athuwe. Fans. Mm. Fans wawe ubedo gi mdomo mingi weche moko mang'eny mm. kidhi mielo thum miel gi dhogi adi miel gi dhogi achiel mm. ai bende we timori ni in fan ma in die hard fan mar jathum to kare in gi pachi moro idwa ni chod go iwinjo mm. yes in fan ok wadagi lakini ei ba, e banda achiel mm. in jaongeng odwari japiano odwari koro ithuwo jogi mm. ithuwo jogi kidhi nidhi kidhi nidhi miel Miel gi dhogi adi? Achiel. Ai bende, fan maber. Always ibiro neno kaka ong'ado thum. Ok obi gocho no mara sechopo e gate ka. Mano ng'ama dwa promote jathum. Mm. En odonjo ga to onyiso no mari abedo o text abedo kuma kama. Mm. Eh. Nosedonjo. En nosedonjo. Ok ni an e gate. Ok ni an e gate. Si an kuma kama. Mm. An mara atimra na mano ok fan. eh ai be kata jathum bende ibende sama ng'ato dhi omosiegi obiro omosie kata gi pesa bede bede gi smiling face moro hmm. ok ni mosi to in ina kanyo yani chal ga gima pesa no boko tena nade ok ochuni ok ochuni hmm. Koro matin men nyalo ng'ano mino geri. Mm. Eh. Alright, mani luongo ni otam wang' mogo mana kaka iwinjo no endo an gima an gi wach achiel katieko. Ing'ama fan madwaro jathum tiyudo kumi discuss e nyinga ni yudo ka wuoyo ne jathum marach tidwoko marach. Abiro yanyi seriously nikech ikia relationship wa gi jathum no. The, many points ni midwaro go jathum no we dwaro gi nyinga. Kaito. Mm. An be. Mm -hmm. ng'ato ang'ata ma asetimo ne gima ber mm. ma wawinjo ni onego bed ni ichula mm. gimoro an gini tich matimo ongo mari mana mm. komedi no koro once na iluonga arusi iluonga ang'o gimoro amora mm. advert matimo ni mm. ma wacho kaeri celebrity gossip ka country kadi kawuono mm. kawuono tich adek an tarik okamakaga eh kawuono tich mm. adek mm. koro mm. ng'ata ng'ata ma nagone show moro amora to tamre chula ni wayware e chudo Mm. abro yanye facebook I, I, I'm under no compromise Mm. eh. once ni gocho na ikona ni saa abich saa abich ne okochopo mokalo Mm. warad kocha atieko koro teka teka ni miya tich mar MC kaka sani omari I understand onego bed ni idhi seme Mm. Uh, Eh, yeah, yeah. I understand onego bed ni idhi seme e nyombo moro Eh, mama ne in godo e pachi eh, koro once ne atimo ni gikaelago Mm. to ok aneno ma mm. an amiyoga ji one hour kosekalo one hour to koro irado kode Mm. step machielo. An an to amiyoga ji period mang'eny. Amiyoga ji period mang'eny to kosewuok to aonge gi filter. Koro ikona ni o Mm. umari luor joma dongo. Ng'ama duong' kok oluori to iluore Il- nang'o? iluori nang'o? To ok iwatna. ok en wat Eh, ng'ama duong' kok oluori aongego mm. ng'ato nowacho ni ati ni o we we we we uru ket we uru para para ni ati wad moro mama ya kum jaduong wisdom a ah, a ah. mm. ne ne kata nga mofuo be bedo ga jaduong kata nga mofuo bedo ga jaduong nga mofuo be dhiga mati ya kuri nyalo rito ni ati rito weche maria kum jaduong kata jaduong mofuo emuti jomoko mosiko ni ati ni omera luor lwar mm. lwar munenogo moko mana tuoche tuo tuo moloko wich ng'ato lwar koro ipani mano jaduong' onge lwar moko tuoche moko tuoche koro ipani luoro lwar kani luoro tuo wan warach wan wasenyiso wan warach mang'eny koro amor mm. amor mokalo imor kabisa amor mokalo mm. biro kaeri koro an to kona chuth an kik idhi anya e facebook mm. an koro inena nang'o in kaka eh. gikwedhi oko eh. okay asirada kuom though comedians achiel tek achiel achiel ema anyalo appreciate jowetegi Mm. japeng Mm. japeng marwa Mm. japeng nowacho ni idhi maber Mano japeng maru. e mano natha Mm. e, natha. Nathaniel japeng lora ka. e koro natha wachona kowni mos Mm.

ok dwarwa to biro biro kuda nakoni maber ni koki dwar ng'ato kik ipani ng'ano dhi chandore nyasaye ok nyasaye ok jagweng'u mm. nyasaye ok utudorugo ng'ama ok idwar no nyalo dhi maber mm. in ema miyi medo ka iti medo bedo gi alsa medo ka iti medo bedo gi amor ahinya ng'at mono watch chenro ni endi iluongo ni celebrity gossip ka endi wawache kaka en no mm. nikech kwapando waonge go kumoro kendo wamakre kendo tich adek ka tich adek kik iwe mok iluwo otamo wang' mogo go and follow otamo wang' mogo on facebook mm. mc otamo wang' mogo mm. e eh, ajatage ga mang'eny sana mm. kasto wan kachacha gi youtube mare youtube channel mc otamo wang' mogo mm. odhi yawo tiktok chak manyo koyawo to oyud kisemanyo mm. mc otamo wang' mogo mm. instagram anywhere mc otamo wang' mogo namba ne akia kata public but nyaka nyocha nyaka ne go nyakwarwa lendo ah namba naketa keta oh an chuny nono nono abiriyo nono abiriyo mm, it's 07488 mhm 14914 eh eh mano official eh an aonge kata maneja maneja biro baga samoro titi tich mar osedhi osedhi obagen on my behalf koro yudo ka at least ng'ata ng'ata bedo ang'owa access namba no kik tan miyuda koro afadhali iketa keta namba ma open kama waromuru ka cha tich adek thumwa wagolo manyien dhi e youtube ka eche watch Luongo ni pap okethore